מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין די לעסן גייען מיר אונז רעדן וואס געשענט ווען די ביסט אסיינד א אפשען, סאיז אין א אנדערע לעסן האמיר אונז גערעדט וואס סאיז געשענט ווען די עקסערסייזד אן אפשען אדער אוטאמעטיק עקסערסייז וואס יענץ איז בעיקר פאר די וואס ס'קויפט די אפשען, יעצט גייען מיר אונז רעדן וואס געשענט ווען די ווערסט אסיינד, און פאר אונז גייען מיר אריין אין די לעסן וויל איך דיך דערמאנען אז אפשענס טרעידינג אינוואלווט אסאך ריסק, יו נעוו טו לוז מאני. כ'רעד נישט קיין אפשענס נאר אויב דו ווייסט הונדערט פראצענט וואס דו טוסט און די לעסן איז פאר עדיוקעישאנעל פירפעסעס אנלי. סאו לאמיר רעדן קודם וואס מיינט אסיינמענט. אסיינמענט געשענט ווען די קויפער פון די אפשען טשוז צו עקסערסייזן די אפשן, די קויפער עקסערסייזט עס ווערט די פארקויפער אסיינט, אויב דו ביסט די סעלער גייסטו ווערן אסיינט, למשל אויב ס'איז א שארט קאל גייסטו מוזן פארקויפן שעירס פאר די סטרייק פרייז פאר די אפשן בייער, אויב דו ביסט א שארט פוט גייסטו מוזן קויפן שעירס פאר די סטרייק פרייז פון די אפשן בייער, ווען געשענט אזא זאך? ס'קען געשען עני טיים ביי עקספיירעישן אדער פאר עקספיירעישן ביי רוב מינע אפשענס, רוב מינע אפשענס מיין איך צו זאגן ס'איז דא אזא זאך וואס ס'ווערט אנגערופן אמעריקען סטייל אפשענס, וואס רוב סטאקס וואס זענען אין די סטאקס און אפשענס מארקעט היינט און אמעריקע בכלל זענען, כ'מיין צו זאגן אמעריקע בפרט, זענען. אמעריקען סטייל אפשענס, און ס'קען געשען עני טיים פאר עקספיירעישאן, באט מאוסט קאממאנלי געשענט עס ביי עקספיירעישאן פאר אפשענס וואס זענען אין די מאני, אבער ס'קען געשען פריער, קיעפ אין מיינד אז ס'קען געשען פריער עספעשעלי מיט דיעפ אין די מאני אפשענס, אדער קען עס אויך געשען פאר א עקס דיווידענד דעיט ווייל איינער וויל האבן די סטאק כדי צו באקומען א דיווידענד. סאו לאמיר רעדן פון ריעל עקזעמפלס, לאמיר זאגן דו האסט פארקויפט א הונדערט דאלערדיגע קאל, און די סטאק האט זיך צוגעמאכט ביי הונדערט און פֿינף דאלער, סאו דו ביסט געווארן אסיינט און דו מוזט יעצט פארקויפן הונדערט שעירס פון סטאק פאר הונדערט דאלער, סאו דאס מיינט אז דו מוזט עס, האסט נישט, האסט די שעירס קענסטו פארקויפן די שעירס וואס דו האסט, עט עס פון די, ארויסגיין פון דיר, אז דו האסט נישט די שעירס גייסטו עס פארקויפן אן האבן די שעירס וואס דאס ווערט אנגערופן א שארט פאזישאן, דו גייסט דיך דערזען שארט אין דיין אקאונט מיט הונדערט שעירס, אדער לאמיר זאגן א פוט, האסט פארקויפט א פופציג דאלערדיגע פוט אפשן, דאס מיינט פופציג דאלער סטרייק פרייז, און די סטאק האט זיך צוגעמאכט ביי פארטי פייוו דאלער, סאו דו גייסטעך דערזען אין דיין אקאונט מיט הונדערט שעירס וואס דו האסט געקויפט פאר פופציג דאלער, דאס מיינט פאר פינף דאלער העכער די יעצטיגע פרייז, וויאזוי ווערסטו פון דעם אפעקטעד, ווייל דו קענסט דאך געבן א וועק אויף מאנטאג צופרי, עפנסטו אויף די אקאונט, אה גוט מארגן, איך אוין הונדערט שעירס פון סטאק, אדער איך בין שארט הונדערט שעירס פון סטאק, אין אזא פאל איר מוזט האבן גענוג בייאינג פאוער אדער מארדזשין עוועילעבל צו קענען קויפן אדער פארקויפן די פאזישאן, און אויב די גייסט נישט האבן גענוג גייסטו האבן וואס ס'ווערט אנגערופן א מארדזשין קאל, און דאס קען דיך ריזאלטן אדער אין א ריזיגע פאטענשאל פון מאכן געלט אויב די סטאק שמייסט צוריק ארויף אדער ס'גייט אראפ ווען די ביסט שארט, אדער קען זיך עס ריזאלטן חס ושלום אין גרויסע לאסס, ממילא דארפסטו וויסן וואס ס'טוט זיך. פארשטייט זיך אויב דו האסט די שעירס און דאס איז געווען א קאל אפשן דעמאלטס ריזאלט עס נישט אין גארנישט פשוט ס'ריזאלט אז הונדערט שעירס פון דיין אקאונט פעלט דיך פון דיין אקאונט ווייל ס'גייט צו די אפשענס בייער סאו טאמער ביסטו שארט אין דיין אקאונט מיינט עס אז די שארט איז געקאווערט געווארן דורכן עס פארקויפן פאר די קאל אפשן בייער. און די זעלבע זאך אויב האסט געהאט פארקויפט א פוט און ס'איז אין די מאני און ס'איז געווען א קעש סעקיורד פוט איז פשוט א סימענט אז יעצט האסטו די שעירס אין דיין אקאונט וואס דאס איז א חלק אסאך מאל פון א וויל סטרעטעדזשי וואס אונז האמיר א אנדערע לעסן אויף די וויל סטרעטעדזשי און יעצט איז געשען סטעפ טו אין די וויל סטרעטעדזשי און די דערזעסט דיך מיט הונדערט שעירס אין דיין אקאונט. אויב ווילסטו דאס עוואוידן עוואויד עס דורך דעם וואס די מאכסט צו דיין פאזישן פאר עקספיירעישן און אויך אייביג וויסן די ריסק, דו זאלסט קיינמאל נישט פארקויפן קיין נעיקעד אפשענס, נעיקעד אפשענס מיינט דו ביסט גארנישט געקאווערט מיט עס, ווען דו פארשטייסט נישט הונדערט פראצענט די קאנסעקווענסעס וואס דא קען געשען, זאלסטו דאס נישט טון. כ'האף אז דאס האט דיך געגעבן א קלארקייט איבער אסיינמענט, פאר זייער אסאך מענטשן איז עס זייער סקערי. אסיינמענט? וואס טו איך אויב. יא ס'איז סקערי אויב דו ווייסט נישט וויאזוי ס'ארבעט און דו ווייסט נישט וואס דו טוסט, אבער אויב דו האסט די ריכטיגע נאלעדזש פון דעם און דו ביסט פריפעירד פאר דעם איז עס דזשאסט אנאדער פארט אין די אפשענס געים, נאך א פאזל, נאך א פיס אויף די פאזל וויאזוי די אפשענס מארקעט ארבעט. אויב ס'איז דיך געווען העלפפול די לעסן, פליז לייק און סובסקרייב צו די טשענעל, לאז איבער א קאמענט וואס נאך דו ווילסט אונז זאלמיר רעדן איבער די אפשענס אדער די פיינענשעל מארקעטס, און דו קענסט דיך אויך סובסקרייבן צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג.